100 Joer internationale Fraendag heescht 100 Joer Asaz fir Gläichbehandlung. Scho fréi hunn d'Fraen an de Gewerkschaften hiert Recht op Aarbecht an hir Rechter op der Aarbechtsplaz gefuerdert. Lues a lues hu se déi Rechter vum Legislateur zougesprach kritt. Mee wéi mer hu misse feststellen, ass et wouer, datt Recht hunn a Recht kréien zweeërlee Saache sinn. Zënter 1974 musse laut Gesetzgebung, Fraen, fir gläich a gläichwäerteg Aarbecht hei zu Lëtzebuerg déi selwecht Remuneratioun kréie wéi hir männlech Kollegen. Dat ass awer net esou. Frae verdingen am Schnëtt 12,5 Prozent manner ewéi Männer. Fir een Deel gëtt et Erklärungen, fir en aneren Deel net. Zënter 1981 musse Frae laut Gesetz gläich behandelt ginn, wat den Zougang zur Beschäftegung, zur Formatioun, zum professionellen Opstig ugeet, a se missten déi selwecht Aarbechtskonditiounen hu wéi hir männlech Kolleegen. Och dat ass net esou an och dozou gëtt et Erklärungen. Erklärunge si schéin a gutt, richteg oder falsch, mee amplaz Erklärunge brauche mer vill méi Léisunge fir d'gläich Bezuelung an d'gläich Behandlung an d'Realitéit ëmzesetzen. Vill Léisunge si bekannt, allerdéngs brauche mer, vu politescher Säit a virun allem vu Patronatssäit och de Wëllen, dës Léisungen unzestriewen. D'Léisungsvirschléi vum OGBL sinn einfach, Mer brauchen eng prospektiv Beruffsorientéierung am jonken Alter oder Ëmorientéierung spéider am Beruffsliewen, fir déi horizontal Segregatioun opzebriechen. Mer brauchen iwwerall eng analytesch Fonctiounsbewäertung, fir d'Gläichwäertegkeet vun Tätegkeete festzestellen, se a se deementspriechend ze entlounen. Dat gëllt fir de Privatsecteur, wou nach ëmmer Aarbechten, déi Frae verriichten, och no zéng Joer Dingscht, als net qualifizéiert ugesi ginn. Ech denken do un déi Dausende Kolleginnen am Secteur Nettoyage. Mee et gëllt och fir d'Fonction publique, wou mer feststellen, datt Fonctiounen, déi haaptsächlech vu Fraen ausgeübt ginn, net richteg aklasséiert sinn, spréch ënnerbewäert sinn. Ech denken do un de Sozial-, awer och un de Gesondheetssecteur, deen dovun ofhängeg ass. Mer brauche gesellschaftsiwwergräifend eng partnerschaftlech Opdeelung vun der Familljenaarbecht. E breet gefächert Ugebuet vu qualitativ héichwäertege Kannerbetreiungsariichtungen, d'landeswäit Aféierung vun der Ganzdaagsschoul an e breet a gutt Betreiungsugebuet fir eeler Leit an net ze vergiessen eng salariatsfrëndlech Aarbechtszäitorganisatioun, fir datt Fraen eng vollstänneg Carrière kréien an net enger Deelzäitaarbecht nogoe mussen. Dat hëlleft och fir d'Diskrepanz tëscht Fraen a Männerpensiounen ze behiewen. Mär brauche gezielte Fördermoossname fir Fraen am Beruffsliewen, an dozou gehéiert och d'Formation continue, fir d'vertikal Segregatioun an domat den esou genannte Plafond de verre ze duerchbriechen. A fir alles ëmzesetzen, brauche mer méi a besser Rechter fir d'Personalvertriederinnen an d'Personalvertrieder an de Betriber, an de Comité mixte an an de Verwaltungsréit vun de Firmen. Léif alleguer, mär sinn zu Dausende Fraen, déi all Dag hei zu Lëtzebuerg hiert Rout wéi hiert Brout verdingen. Datt mer schonn zënter Jorzéngten den 8 Mäerz e Copy-Paste vun eise Fuerderunge kéinte maachen, ass alles anescht wéi erfreelech oder befriddegend. Mä, an ech menge fir eis alleguer hei kënnen ze schwätzen, Mär ginn net op! Fir eis bleift 365 Deeg am Joer Fraendag. An dat esou laang, bis mer nieft dem Brout och Rouse fir eis Aarbecht kréien. Nul doute que cette année, cette manifestation aura l'écho mérité et que pour ce centième anniversaire, les choses vont enfin évoluer dans le bon sens.